Fost diversi kollezzjonijiet ta' materjal stampat, kif ukoll manuskritti li nsibu hawnhekk fil-Biblioteka Nazzjonali, hemm ġabra rikka ta' kodiċi manuskritti. Fiex tikkonsisti din il-kollezzjoni? B'kodiċi manuskritti nifhmu kotba miktuba bl-idejn, appuntu, manu, skritti. Imma dawn huma kotba ta' tip partikolari. Huma manuskritti li jmorru lura għaż-żmien tan-nofs u li bosta drabi jkunu mżejna b'illustrazzjonijiet u elementi dekorattivi oħra. Nistgħu nsejħulhom il-kotba tal-għonja fil-perjodu ta' qabel daħal l-istampar. Nistgħu ngħidu wkoll li kull wieħed minn dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni huwa ġawhra artistika. Ejjew inħarsu ftit aktar fil-fond u nisimgħu dwar xi karatteristiċi ta' dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni. Fejn jidħlu illuminated manuscripts, m'għandniex xi kollezzjoni kbira, hija pjuttost żgħira, qed nitkellmu fuq xi 20 manuskritt bejn wieħed u ieħor. Però alla volja l-kollezzjoni hija żgħira hemm ħafna xogħlijiet li huma ta' interess kbir. Naħseb il-maġġoranza ta' dawn il-kotba huma tas-seklu ħmistax. Hemm oħrajn li huma iżjed u ftit li huma iżjed antiki u oħrajn li huma eqreb lej żmienna. Semmejna ż-żmien tan-nofs. Imma fuq liema perjodu partikolari qed nitkellmu? X'inhu l-isfond storiku Malti ta' dawn il-manuskritti? Dak iż-żmien konna għadna kienu għadhom ma ġewx il-Kavallieri Malta. Però l-impatt tal-miġja tal-Kavallieri huwa impatt konsiderevoli fuq il-kollezzjoni tal-Biblijoteka. U raġuni għalfejn dan huwa l-każ għax il-Kavallieri kienu obbligati li meta jmutu jħallu l-kotba tagħhom lill-Biblijoteka tal-Kavallieri. U hekk għandna numru konsiderevoli ta' kotba manuskritti li huma kienu qabel parti mill-kollezzjonijiet privati biex ngħidu hekk tal-Kavallieri. Plus ukoll storikament kien hemm monasteri li ġew assorbiti mill-Ordni ta' San Ġwann, għalhekk ukoll il-kollezzjonijiet tagħhom ġew parti mill-kollezzjoni tal-Ordni. Dawn il-manuskritti ma nkitbux bil-Malti. Nisimgħu ftit aktar dwar x'lingwa jew x'lingwi differenti fihom. Ħafna minnhom huma miktubin bil-Latin. Mhux kollha, jkun hemm manuskritti wkoll li huma mħalltin, taħlita ta' Latin, Franċiż, ġifieri ssib minn kollox. Però l-maġġoranza tal-kitba hija bil-Latin. L-isfidi skont it-tip ta' kitba, għax il-provenjenza, jiġifieri minn fejn ġew, meta nkitbu, dawk kollha għandhom impatt fuq it-tip ta' kaligrafija li tintuża. Allura wieħed irid ikun studja dak li nsejħulu l-paleografija biex wieħed ikun jista' jiddeċifra l-kitba. Ukoll jekk qed insemmu kitba bil-Latin ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ħafna abbreviations. Allura, peress li jkun hemm il-abbreviations inti trid tifhem l-abbreviations għal xiex qed jirreferu. Teżori bħal dawn huma denji ta' studji varji. Hemm numru ta' pubblikazzjonijiet varji studjużi kemm lokali kif ukoll barranin, studjużi li bħali huma interessati fl-istorja tal-arti allura iħarsu lejn dawn il-kotba mill-lat storiku-artistiku u hemm pubblikazzjonijiet fuq hekk, u hemm min ukoll jinteressah il-kontenut testwali. Per eżempju, hemm ktieb li huwa fuq l-accounts, l-istorja tal-accounts u l-bookkeeping. Allura dak il-manuskritt huwa interessanti għal storiku tal-accounts għal dak il-att, mhux mill-lat estetiku biex ngħidu hekk. Xi darba dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni kienu għand xi familji għonja. Min jaf kemm nies differenti qalbu fihom. Mela kif spiċċaw fil-Bibjoteka Nazzjonali? Meta nħarsu lejn il-membri tal-Ordin ta' San Ġwann, dawn kienu nies ta' ċertu għana. Allura ma nistaġbux li jkollhom manuskritti ta' dan it-tip. Però, lejn l-aħħar tal-Medjuevu, l-bidu tar-Rinaxximent, ukoll qed inħarsu lejn patrons li huma lil hinn min-nobbiltà u qed inħarsu lejn, pereżempju, in-nies li għandhom l-businesses li jifilħu wkoll li jkollhom manuskritti ta' dan it-tip. Però naħseb l-eżempji li nistgħu naraw Malta huma iżjed marbutin man nobbiltà, membri tal-ordni, nies ta' ċertu status fis-soċjetà. Manuskritti bħal dawn insibuhom f'bibjoteki oħra 'l barra minn Malta. Kemm hi unika din il-kollezzjoni? Naħseb kull manuskritt huwa uniku fih innifsu. Allura meta jkollok eżempju huwa dak. M'hemmx eżempji oħrajn. Avolja nistgħu nħarsu lejn ehm, eżempji li huma mpitra li lejn l-aħħar tal-produzzjoni tal-manuskritt biex ngħidlek u l-bidu tal-produzzjoni li hija stampata, hemmhekk qed inħarsu lejn kotba li huma stampati, però mbagħad iddekorati bl-idejn. Allura forsi wieħed iħares lejn l-aspett stampat bħala mhux daqshekk uniku. Avolja ftit għad fadal eżempji fid-dinja ta' dik in-natura. Però mbagħad id-dekorazzjoni tkun unika għax tkun apposta għal dak l-eżempju. Ta' min issa nħarsu ftit lejn il-manuskritt innifsu. Hemm illustrazzjonijiet, ehm, dekorazzjonijiet differenti. U dekorazzjonijiet huma interessanti għax jgħinu lil qarrej jew min qed jqalleb il-ktieb biex isib ehm, il-post ehm, u jkun jista' jinnaviga l-ktieb tajjeb. Jekk inti semmejt stampi, illustrations, li jistgħu jkunu minjaturi li ġieli jkunu id-daqs tal-paġna. Dawk qed jindikaw importanza, l-importanza tas-sezzjoni li tiġi wara. Jekk inħarsu lejn l-inizjali, inizjali li għandu ċertu kobor, jista' l-inizjali jkollha xena. Allura hemm l-element ta' narrattiva. Dawk ikunu iżjed importanti mill-inizjalijiet li, li ma, kull ma jkollhom ftit dekorazzjoni. Hemm ehm, l-element ta' deb ukoll. Iżjed ma jkun hemm deb, iżjed qed tindika l-importanza ta' section. Jekk ikollok inizjali mingħajr deb, pereżempju, kull ma jikbira linja jew tnejn, allura section mhix daqshekk importanti. Semmejt ukoll il-marġini, ġifieri madwar il-paġna. Jkun hemm ukoll ehm, dekorazzjonijiet madwar il-paġna u dawk huma indikazzjoni kemm tal-importanza ta' dik il-paġna kif ukoll tal-perjodu meta l-ktieb sar. Għax eh, fil-bidu ma nsibux dak it-tip ta' dekorazzjoni, iżjed rib lejn żminijietna fil-Medjuevu, insibu l-marġini. Biex jinħolqu dawn id-dekorazzjonijiet, l-artisti involuti jrid ikollhom teknika u kreattività. Fil-ktieb ta' Sant'Antnin l-iżjed li nsibu huma illustrazzjonijiet, jiġifieri xeni, Fil-fatt, f'kważi kull paġna fiha xena tal-istorja tal-ħajja jew il-mirakli ta' Sant'Antnin. U mbagħad ikollok inizjalijiet taħt fejn hemm it-test li qed jiġi illustrat. Forsi mhux l-aħjar eżempju biex niġbru dawk l-eżempji kollha, però jekk qed inħarsu lejn Books of Hours li huma kotba tal-talb, fejn wieħed għandu volum kbir mhux ħażin u jrid jinnaviga dal-volum b'mod prattiku, hemmhekk insibu eżempji varji u nistgħu naraw mbagħad flimkien. Manuskritt li kien parti minn kollezzjoni ta' membru tal-Ordni ta' San Ġwann, il-Baliju ta' Breteuil. Huwa manuskritt Franċiż ta' żmien tas-seklu 15 u fih hemm bosta illustrazzjonijiet bid-deheb, xeni tal-ħajja tal-Madonna skont il-talb differenti ta' l-Uffiċċju Divin. Il-ktieb ukoll fih elementi oħrajn, xeni oħrajn marbutin mal-passjoni ta' Kristu, mal-salm ta' David. Allura min qed jitlob fuq dan il-ktieb jkollu l-indikazzjoni ta' liema section qed irid iħares lejh skont ix-xena li qed tiġi rrappreżentata. Il-kuluri huma vivaċi u vibranti, kważi kważi jaqbżu minn fuq il-karta. Huma materjali naturali. Min kien jaħdem id-dekorazzjoni ta' dawn il-manuskritti kellu sorsi differenti, sorsi minn pjanti, minn annimali, minn minerali. U ċertu minerali, jekk pereżempju se nsemmu speċifikament minerali, huma ta' preġu ikbar minn oħrajn. Jekk inħarsu lejn il-kulur ikħal, pereżempju, hemm il-preġu tal-lapis lazuli. Allura meta wieħed jara dak it-tip ta' materjal li qed jintuża f'manuskritt, wieħed jista' jgħid li dan il-manuskritt huwa ta' ċertu preġu. Interessanti li dawn il-volumi huma magħmula minn folji ta' parċmina u mhux mill-karta. Għaliex? Il-parċmina hija materjal b'saħħtu. Allura il-fatt li dawn il-manuskritti baqgħu għandna huwa anke bis-saħħa tal-fatt li l-materjal li ntuża huwa materjal li jippreserva ruħu b'mod tajjeb, aħjar mill-karta. Nistgħu naraw eżempju ta' manuskritt miktub fuq il-karta, nistgħu ngħidu li kważi kważi dawk huma iżjed rari mill dawk magħmulin fuq il-parċmina, għax iżjed hemm ċans li dawk jintilfu u inqas kienu meqjusin bħala oġġetti ta' preġju. Il-parċmina, il-proċess biex wieħed jaħdem jagħmel il-parċmina u proċess twil ħafna, allura kienu jinvestu ħafna ħin ehm, biex ikunu jistaw ehm, jikrew dak it-tip ta' materjal. Allura l-oġġett huwa oġġett ta' preġju meta il-parċmina tkun ta' ċertu daqs. li jfisser hemm ħafna annimali, ħafna ġlud ta' annimali li kreaw eh, dak il-ktieb. U allura qed nħarsu lejn eżempju ta' oġġett li jiftaħru bih. U għanna ftit eżempju nistaw narraw per eżempju il-ktib ta' Sant'Antnin u oġġett ta' ċertu daqs, mhuwiex ktib żgħir huwa ktib li Wieħed jiffanfra bih. Żgur kien muri lil dinjetarji kbar importanti li kienu jżuru l-Abazija ta' Sant'Antnin. Però anke fejn il-kotba huma żgħar, il-parċmina għandha aspett li jikkomplementa l-kwalità wkoll il-kwalità prezzjuża tad-dekorazzjoni. Allura inti meta tqalleb ktieb bħal dawn tħoss li għandek xi ħaġa prezzjuża. Spiss għandna din l-immaġni li l-kotba manuskritti kienu jsiru ġo monasteri li huwa veritier. Hemmhekk hemm eh, dawk li nsejħulhom l-iskrittorji fejn il-monaċi kienu eh, jaħdmu fuq il-kodba kienu ġili anke jagħmlu l-ktib mill-bidu sal-aħħar. Però maż-żmien Meta l-industrija tal-ktieb saret iżjed importanti u kellha bżonn taqdi klijenti diversi, mhux dawk reliġjużi biss jew papiet jew isqfijiet jew imperaturi, Fi żmien meta l-industrija kellha bżonn tinsodisfa anke l-istudent, allura l-produzzjoni saret iżjed lajka. Allura naraw li nies li mhumiex reliġjużi, jitgħallmu kif jippreparaw u jiktbu l-manuskritti u jiddekoraw l-manuskritti ġo kuntest ehm, ta' monasteru u eventwalment jiftħu businesses barra mill-kuntest reliġjuż. Ehm, u għanna eżempju li nistanu rikom li huwa ta' din natura fej għandek ehm, businessman li qed jopera b'dan il-mod, ġifieri qed jissodisfa klijenti li mhumiex klijenti marbutin ma' monasteru. Għandna ktieb li huwa interessanti ferm li huwa interessanti għal żewġ raġunijiet, jew ħafna raġunijiet, se nsemmi tnejn. Huwa ktieb ta' ġabra ta' testi differenti L-iskriba huwa msemmi fil-ktieb innifsu u dak kellu business tajjeb u kien jikkolabora tajjeb u spiss ma' illuminatur ta' ċertu preġju jismu Jean Colomb li huwa artist li spiċċa il-proġett li kienu bdew il-Limburg Brothers ta' Tri Richard de Duc de Berry. Naħseb meta nsemmu l-Illuminated Manuscripts, naħseb l-ewwel eżempju li jiġena f'moħħa f'moħħna huma il-Tri Richard de Duc de Berry. U dawk eh, kienu bdewha mill-Limbeck Brothers, oħrajn u mbagħad l-aħħar li kien ħadem fuq il-manuskritt kien Jean Colomb. U aħna għandna l-fortuna li għandna ktib li kien impitter minn Jean Colomb innifsu, mhuwiex iffirmat, imma l-istil Ġviri l-istil huwa tipikament tiegħu u l-fatt li ħadem ma' dal-iskriba hija konferma li dan huwa xogħlu. Tkellimna fuq il-kontenut u fuq l-elementi dekorattivi. Isimgħu ftit fuq il-kopertini ta' dawn il-manuskritti. Il-qxur ta' ħafna mill-manuskritti li għandna l-bibljoteka huma oriġinali, sintendi kien hemm minnhom li forsi kellhom jiġu rilegati mill-ġdid, imma l-maġġoranza tagħhom huma għadhom bil-legatura oriġinali. Ir-raġuni li ħafna minnhom kienu llegati bil-parxmina. U l-parxmina li hija ġilda ta' annimal tiflaħ ħafna u mditha u tiftaħ ħafna sħana tiflaħ anki eh, ma titqattax malajr. Sintendi hemm minnhom li għandhom dekorazzjoni fuqhom, hemm minnhom għandhom xej li fl-isem tal-volum. Però dak iż-żmien ehm, dejjem Anke għadna sal-lum, naħseb jiena, aħna nħobbu niddekoraw. U dak iż-żmien ġieli mal-isem kien jagħmel dak li jgħidulu flourishes, kien iqisu jberflu u jagħmelu iżjed sabiħ. Hemm minnhom li għandhom legatura interessanti għax jgħidulu bil-ġilda hekk mal-parxmina jgħidulu lacing li fih innifsu huwa sabiħ ħafna. Il-kopertini ta' dawn il-manuskritti għandhom importanza kbira. Meta inti żżomm l-oriġinalità mal-ktieb, inti ġieli ħafna drabi tkun tista' addirittura tkun taf min għamlu l-legatura. Mhux dejjem ta' jkollok il-, imma inti tara pattern. Kultant meta tarahom f'daqqa tgħidha probabbli l-istess persuna għamilhom għax ikollu stil differenti. U tiskantejna fl-esperjenza li kelli mal-kotba u hekk. Bħal dejjem, anki fl-antik, għax jgħidu l-antik kien tajjeb ħafna. Kien hemm min legaturi li kienu bravi u tajbin ħafna, u kien hemm legaturi li kienu daqsxejn traskurati wkoll, jiġifieri mhux ta' għax li għamlu xogħol tajjeb ħafna, ġifieri anki dak iż-żmien għax ngħidu llum, anki dak iż-żmien kien hemm min kien traskurat u kien hemm min kien tajjeb. Rajna dekorazzjonijiet fil-manuskritti. Hemm dekorazzjonijiet fil-kopertini? ċertu dekorazzjonijiet hemm minnhom ikollhom armi pereżempju fuqhom, hemm minnhom ikun sempliċement dekorazzjoni, ġifieri, fjuri u hekk. U hemm minnhom pereżempju li jkunu tooled biex ngħidlek bid-deheb, ġifieri, u ħafna drabi dan tooling ikun bil-fjuri u hekk, ġifieri. U hemm minnhom li huma riġidi wkoll bħala bħala ehm, legatur hemm minnhom floxxi ngħidlhom li jkunu rotob. U dak ukoll għandek inti dak differenti. U bat hemm minnhom jiġifieri li Meta jagħmlu l-isem u hekk, jidikorawh ukoll bil-dal-flourishes, bil-Malti naħseb iżjed kelma qrib hija l-berfili, berflu il-dan biex jagħti l-dekorazzjoni lill-kitba kif ġieli naraw. Imbagħad hemm minnhom illi żiedu l-karta dekorattiva. Issa dil-karta dekorattiva kienet tkun block printed paper. Dak kien sibu ħafna, ġili jużaw anki fil-qoxra ta' ġewwa, jagħmluh biha. Tantu veru, tant kienu jintużaw li ħafna drabi kienet tiġi mill-Italja, minn għand ditta Remondini, minn Bassano, li kellhom aġent hawn Malta, ġifieri kien jixtri għan-nom ta' Remondini u. Infatti hemm waħda minnhom, darba niftakar, Kont sibt waħda addirittura bis-salib ta' Malta pointed cross, ġifieri probabbli saret għalihom, għall-arkivju tal-Ordni. Dawn il-volumi ta' manuskritti f'din il-kollezzjoni huma teżori li ftit li xejn huma magħrufa. Ċertament jistħoqq li din il-kollezzjoni tikseb aktar għarfien u apprezzament. B'hekk wasalna fi tmiem programm ieħor ta' Kitbiet Minsija.